Il-kumplament tal-lejla t-tajba lilkom kollha li qegħdin issegwu one, nispera li tinsabu tajbin u nispera wkoll illi kellkom ġurnata tajba u issa qegħdin bil-qiegħda u rilassati sabiex issegwu l-programm ma' Niccolo and Co. Illum għandi personalità vera vera interessanti u xi darba jew oħra wisq probabbli żgur li qrajtu xi silta minn tiegħu għax ovvjament ħareġ ħafna kotba, rumanzi, Għanna ħafna u ħafna affarijiet xi ngħidu flimkien speċjalment biex insiru nafu aħjar ukoll lilin mill-kitba tiegħu. Però qabel xejn tajjeb dejjem nfakkarkom biex titlu fuq il-paġni tagħna tal-medja soċjali. Aħna għandna TikTok, Instagram u anka il-Facebook page fejn minn hemmhekk tkunu tistgħu taraw l-aqwa siltiet minn kull programm, mhux da biss anka l-programmi ta' din is-sena li għaddew u anke tas-sena l-oħra. Kif ukoll tkunu tistgħu tirbħu ħafna u ħafna rigali dejjem grazzi għall-isponsors tagħna. Għal aktar informazzjoni dwar ir-rigali tajjeb illi tidħlu fuq il-paġni tagħna għax hemmhekk ikun hemm miktub kollox u anke xi tridu tagħmlu sabiex intkom tkunu eleġibbli biex terbħu dawk ir-rigali. Daqshekk paroli issa wasal il-ħin sabiex nilqa' hawnhekk miegħi lil personalità tal-lum Drum Roll nilqa' miegħi lil Gino Lombardi! Isma' x'għandna, x'għandna sieħbi! You're right jew? Ah, looking good, eh? U sejfuh l-aħwa, sejfuh! Poġġi, sieħbi, ħan nitkellmu daqsxejn. Aj, ma kollox sew ġin. Kollox sew, kollox. Tajjeb, bdejna b'diska u lex, tixjieħ jħassra, qed nimmaturaw iżjed. Ek irrit. Ek rajt, naqblu, naqblu. U xi tfuħ, by the way. Thank you. Vera tfuħ, fex fislu, eh, qabel ma ġejt illu. Eh, bdejna b'din id-diska waħda mill-favoriti tiegħek ġin. Iva. Piano Men ta' Billy Joel. Billy Joel. Interessa, Billy Joel. Jogħġobni daqs kemm jogħġobni Elton John, jiena fan t'Elton John ukoll. Eh, żgur. U ħafna kantanti oħra. Ma nħobbx di waħda mill-ftit diski li hija kummerċjali li toġobni. Sewwa. Ma tantx inħobb diski kummerċjali. Allura iktar nisma' l-mużika tal-albums milli id-diski li joħorġu fil-hit. Eżatt fil-hit, ekku, ekku. Ġin, xi kemm il-ktib ktib tissajt? Għadni kif noħroġ l-14 il-wieħed u diġà qed tikteb ieħor. Qed tikteb ieħor diġà. U minn fejn tiġi imma l-inspirazzjoni jien naf tkun kwit waħda. Per eżempju, per eżempju, ħanajdlek kif ġiet l-ispirazzjoni ta' wieħed mir-romanzi tiegħi li kien jismu bla isem. Mela dan. Di tajba, kien jismu bla isem. Jismu bla isem. Eżatt, eżatt, eżatt, tajba. Mela, konna għadna kif wasanna l-Kroazja, kien bil-lejl, għalunna li faċċata tal-kamra tagħna hemm bajja. Mela jiena bnidem li ma tantx norqod fil-ħamsa ta' filgħodu għamilt il-kafe, ħriġt fil-gallerija u beda jisbaħ. Nofs dil-bajja kien hemm blata tonda. U immaġinajtha mara tqila fil-banju. Il-laħwa. Qed tifhem? Ekku, wiċċha 'l fuq, allura żaqqajja il-blata. Jiġri erġajt ġewwa kien hemm in-notepad tal-lukanda. Tal-lukanda stess. U ktibt nota fuq u mbagħad xi wasalt id-dar bdejt niżviluppa. Il-laħwa, ġifieri minn kullu mkien iġġib l-ispirazzjoni. Minn kollox, anke jekk inkun fuq tal-linja u hemm żewġ nisa quddiemi qed jitkellmu fuq il-ħjata, Jaf kelma milli jkunu qalu tispirani għal storja. Interessanti, u minn hemm mbagħad tispiċċa toħloq ktieb għax inti ovvjament ma tovolvi l-karattri, eċetera. Jiena nemmen li biex toħroġ biex tikteb romanz irid ikollok bidu u tmiem. Sewwa. Taf minn fejn ħa tibda u taf fejn trid tasal. Mill-Marsa sejjer il-Mellieħa. Nista' ngħaddi minn Ħal-Qormi, nista' ngħaddi minn Ħamrun. Imma l-aqwa li naf li sejjer il-Mellieħa. Karattru li vera jibqa' għal qalbek. Liema wieħed ikun kieku, Jean? Karattru għal qalbi huwa Bastjan. Bis-serjetà? Bastjan huwa karattru fir-rumanz Ħallini Ma' li huwa popolari ħafna anke mal-qarrejja u min jgħid li l-aqwa rumanz li qatt qara għax naf jien. Veru. U dar romanz li għadni kif noħroġ issa huwa relatat ma' Ħallini ma'. Okay. Mhux sequel huwa jiġi minnu, kuġini ta' Kuġini, najdulhom kuġini. Eżatt, eżatt. Isma, ġino tajb ukoll li najdu li huwa nannu, eh, nannu ta' tnejn, mhux hekk ġin. U Dalwaqt insirna nota tlieta. Ii, żvelajniha, ma qalulix din, ma qalulix. Le, le, le, xina nafhom sew ukoll lill-familja ta' Ġino, hemmhekk ara qegħdin naraw lil Ġino man-neputijiet. U di vera xi ħaġa sabiħa, Ġin, qaluli li inti tinżel għal-livell tan-neputijiet. Noxa jien. Toxa, dik il-kelma. Inkun il-ġenna. Veru, veru, veru. Saħħaġa sabiħa ma vera li jkollok in-neputijiet u tilab magħhom tqatta' l-ħin. Jiena hekk ngħid, jiena għamil 28 sena fl-armata. U l-isbaħ promotion li għadħat hija meta sirt nannu tal-im. Xi ġmiel, xi ġmiel. L-ewwel darba mbagħad erġajt sirt nannu Meta twildet Valentina. Eżatt. Il-ġenna nkun meta kont fil-kumpanija tagħhom. Isma' tissemmi l-armata meta kont fiha eċetera. Ma' tfal kont daqsxejn strett, eh, inti ma' tfal tiegħek qed ngħidu. Żomm daqsxejn. Issa ma' neputijiet. Terħija daqsxejn. Għax normalment jekk ikunu n-nannijiet. Hija relazzjoni kompletament differenti. Għax in-neputijiet qed irabbuhom il-ġenituri tagħhom. Jien ma nindaħalx fit-trobbija tat-tfal tat-tfal, imma it-tfal tiegħi kienu responsabbilta tiegħi. Tiegħek, ekku. Sewa, mela jekk jiena hmm. għamlu xi ħaġa tnej u jħobbu jaraw programm fuq it-television ħadd, ngħidilhom nhar il-ħadd mux se taraw dak il-programm. Jaħħasra! Eh, sirt naf dal-axħar Mela, mela. Sirt naf li xorta kienu jarawħ Repeat, imma l-inqas ma kinux. Jaraw fil-ġurnata. Fil-ġurnata. Ejja, tagħmel sens, tagħmel sens. Nar ta' sibt kont tinkwetom daqsxejn, eh, inti li tfal tiegħek. Biex. Għax huma kienu jkunu ehm, off mill-iskola, ma kienx ovvjament ikollhom skola, ma inti qabel ma tmur għax-xogħol kont ħallilhom x'jagħmlu. Ħallilhom x'jagħmlu. Eh, il-pass papers. Kemm kixfu eh, il-pass papers. U għalla ħares ma jagħmluhomx għax inkella ma joħorġux. Għaxek. Għax inti m'għandekx titlef ħin. Sewwa. Mela, jekk għandek weekend free, taħliħx kollu fil-logħob. Ħin għall-mistrieħ għandu jkollok, imma għandek ikollok ħin li żomm il-konċentrazzjoni li l-għada sejjer l-iskola. Ekku, le le, veru naqbel miegħek hija idea tajba, ġifieri xejn xejn. Kont insejthom dawn l-affarijiet. Insejthom, mm, anke meta kienu jitlu l-ektart. id-dar, eh, ħin ħin suppost, imma msomma, imma msomma, eh, kien kontekst threat. Ta' tisjir ma ġbitni xej. Eh. Issa zom, meħe, mela ħalt laħas semmi għassa, ħalt semmi għassa. Mela, tfal tijaw għallu l-importanti ma ta' baċmijaw fuq it-tisjir. Għajdlu li huwa kok tajjeb meta jisajrinna d-dar, imma bejnietna li kelti għaw daqxejn milaħ. Issa tista' tiddefendi ruħek tajjeb ġin. Ifem, jiena rari eh. sajjart, veru rari sajjart. Sewa. U għassa fejn niftakar jien, u nistaw nalqu bija di fuq da s-sujġet. Ok, ma niftħux, tajjeb. Ma niftakarx li kienu kun miela ħli li dejja għal dak li jkun ħanajtek. Ok, mela kell informazzjoni ħażina tajjeb minn probabbli taġino. Probabbli sajjar ċi darba u kien miela. Veru, għalulek xi ħaġa, xi ħaġa oħra. Ekku, eżatt. Isma' x'ġara darba kien hemm dal-bummer tas-sigaretti, oh. Mela kont naħdem f'post partikolari u dak kien jiġi spiss u jaqbad il-pakkett tas-sigaretti u jixqu u jieħu jqabbad mingħajr mank jitlob permess. Sewwa. U darba konna nkunu tlieta erba' fejn kont inkun u għadna nagħmlulu ċajta. U qbadna sigarett għamilnieh bil-bżar aħmar. Jill-aħwa. U wieħed minna qad fil-bieb hekk qed jippreżenta ħulu xi rajnieh ġej. U da qabad hup ħadulu u sieħbi qallu rridu, qallu rridu, dak qabdu tefgħu ġaħalqu qed ipejjeb ħaġi tliet nifsijiet f'daqqa. Qallu xorta rridu, defsu fim nieħru. Qallu rridu ġibu xorta u daħlu f'imnieħru l-aħwa. U f'daqqa waħda għamel l-effett tiegħu. Il-bżaraħ. Il-bżaraħ. U tista' timmaġina dal-proxmu jiġri lej it-tojli tixarrab wiċċu, jxarrab imnieħru, ilaħlaħħal u żgur qed jipprova jeħles minn dal-ħruq. Tajba, isma, inti tħobb tagħmilhom sewwa daw l-affarijiet. Motto tiegħi anything for a laugh. Eżatt, eżatt, eżatt, jiena anke naf xi kollegi tiegħek ukoll eh, l-istess ġifieri fuq ix-xogħol il-ħin kollu hekk tiċċajtaw. U di xi ħaġa wkoll li toġobni fik Ġino u dejjem ngħidilek kull darba niltaqgħu illi. Fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook Ġino, kull filgħodu nitfa' ċajta. Titfa' ċajta u ilek tagħmilha din għaż-żmien. Illi nagħmilha minn Diċembru tal-2009. Wow! Jiġifieri ħmistax-il sena dalwaqt. U bil-karattri b'kollox, anke. Żgur, ħloqt żewġ karattri qabel kienu Xmun u Tesi. Eżatt. U darba minnhom kien hemm mara tgħix Sqallija u komplejnjat għax naqbad man-nisa fil-jokes tiegħi. Eh! U n-nisa stess Maltin, bdew jgħidulhom din mhux ċajta għalfejn qed iġġibha bi kbira. Sewwa. U filgħaxija nett xi ħadd qalli, u dik kien jisimha Doris, qalli għax biex qaltli għax biex ma taħraqha iktar ibdel l-ismijiet minn Tessie għamilha Doris. Sewwa. U minn dakinhar saru Xmun u Doris. Xmun u Doris imbagħad daqshekk, rieven. U din bdiet Kien il-Ħadd filgħodu, il-Ħadd ta' qabel il-Milied, għadni niftakar. Kont qabel kont nitfa' joke darba kultant. Sewwa. Sewwa. U din bagħtitli private message, qaltli kont se nneħħi ħajti b'idi, rajt il-joke tiegħek, dħaqt, U rmejt il-pinnoli u t-tazza bl-ilma li kelli fuq is-sink tal-bathroom bis-saħħa tiegħek. U jien għadt nemozzjona ruħi ara meta niftakar. Għadt mil-lum il-quddiem ċajta kuljum. U l-ammont ta' feedback li nirċievi jekk kellhom burdata ħażina bdiltli l-ġurnata, nkun qed nistenna ċ-ċajta tiegħek, Alla ħares ma tkunx int. Kien hemm raġel minn raħal partikulari kien qalli sitt xhur ilu tawni tliet xhur ħajja. Qalli jien norqod filgħaxija bit-tama li filgħodu nqum nara ċ-ċajta tiegħek. L-aħwa xi ġmiel! U dam snin. Wow, il-laħwa qabbatni l-bar ġi. Anka jien l-emozzjona ruħi meta ngħidhom daw l-affarijiet għax huma vera ta' sodisfazzjon kbira għalija li jiena bdiet il-ftit u titqis li jien mhux dejjem ikolli borda ta' tajba. Ukoll. Dejjem ikollok il-problemi tiegħek daqqa llum, daqqa daw. Però nagħmel mezz Li kuljum nitfa' ċajta. Idea tajba ħafna, anka lilkom it-telespettaturi kemm tiktbu Gino Lombardi fuq Facebook u anka tkunu tistgħu taraw intom stess dawn iċ-ċajt ukoll. U dan l-aħħar sirt nirrekordjhom viżwalment. Iva, issa qed nitjiebu aktar, eh? Maż-żmien, Gino, qed nitjiebu aktar. Ħa nkomplu nsemmu aktar ċajt minn tiegħek, ma nafx jekk tiftakarhiex din, qaltili l-mara tal-boċċi tal-kamla. Tgħidilix għalissa. Tgħidilix għalissa, ħa tkun qed tgħidili eżattament Wara dil-waqfa qasira ta' riklami bqgħu magħna.